Nyadi ba renggat ke penudi nya renggat tiga belas hari nya kitai bela nemu Ranggi tu tadi nu ka ngelawa ngagai menua sida Bunsu Nyumbuh tu tadi ka meda ka ngiga nama pengelemi sida Bunsu Nyumbuh tu tadi lalu ka neresa menua sida iya. Nyadi iya tu bisi madah ngagai Manang Jaban. Ka ngelawa sida din lalu betanya ka dini menua sida bunsu nyumbuh tadi. Nyadi sebedau tudah tuai tu bejalai tadi lalu diberi manah jaban kerabun meh ranggi tu tadi ngambi bala sida antu nyumbuh tu bala sida bunsu nyumbuh tu te enda meda tudah ranggi tu maya ke rembus ba menua sida din deh. Nangi ga tudah manah jaban tu tadi. Nangi ga mat Ranggi tu mati di jamah sida antu nyumbuh nyema sida tu tepeda ke batang tubuh Ranggi. Nyadi dipeda dibereng ke rabun tudah Ranggi tu tadi. Adi maya datai ba Ulu Munggu. Dia meda bisi lubang siti munyi ketusi manah jaban ga. Tadi ba lubang entara enggau ba bandir pun tapang nya nya mah lubang ke endur sida bunsu nyumbuh tu diau dalam lubang nya. Nya mah jalai rembus ngagai menua sida bunsu nyumbuh. Nyadi Tampung ke cerita iya dah. Nyepi nu chelap mun pagi bala burung nyau ngai badu ga munyi dia mata ranggi tu tan chelak laban nyepi nu chelap bala burung ngai badu ga munyi nu inggar dah. Dani tu dah hari tinduk. Angkat dani duduk dugau-dugau ne lama ga. Lalu nengkila ku mata ke nuar ke tudah tuai nya duduk tadi nuar ke gali. Manah gerempa menua pagi hari peda iya tu taja bisi embun pagi ngelindung bala sida babas dia. Adik ambi iya meh tungkus asi ke dibai iya ari rumah tadi ke bekal iya tu nyepi perut nya lapar. Jadi belawa ke selai ikan tu dah enggak nyadi kita ka mai lawa ke manah tu. Ni bisi hari nyema mai lawa ke mata buka mai ikan nulih nunu ke. Enti nyema mai salai aja. Alu dempa ke nya aja tau ke. Nepia. Kali makai em tu udah kena ngeringka tubuh seraya ke ka rebus enggai menua sida bengsu nyubuh. Tembu tu udah makai tadi lalu mupuk iya ngagai lubang kayu. Selepak ba endir pun tapang tadi. Engkila ari jauh meh nangi sida bunsu nyubuh tu tadi bisi pansut ari selepak ba endir nya enda lah bepansa enggau sida. Laban ati tu agi kakang-kakang tu agi takut bisa ke enda bisa kini engkerabun ke diberi manah jaban tu tadi. Laban enda bedau kala diuji iya. Tang ba manang jaban bisa laban nya enkerabun manang jaban tang ba iya bedau kala diuji iya. Nyadi meda nadai orang bisi pansut dipeda iya. Begadai-begadai tu udah tama ngagai lubang ba sipak pun tapang tadi. Maya tudah tama tu, dilik iya ari luar. Peda anu petang utai dalam tu. Nadai kakang-kakang lalu tudah tuai. Laban sigi ka ngiga ka nemu nama pengelemi sida buncu nyumbuh tu. Kena nyeliah sida serumah tu ari punas. Jamah sida buncu nyumbuh tu dah. Tama tudah tuai. Jalai begadai-gadai bejalai. Dia tudah tuai. Lalu rembuh enggai menua siti wai. Beka menua kitai mensia tu rampa menua iya. Bekayu beka beka kitai mensia tu meh ti tama ke babah beka nya meh menua sida bunsu nyungkuh. Tang nya baka menua siti baka kitai tu ulu mindah ngagai menua siti dah. Tang rampa menua sama aja dipeda baka menua kitai mensia. Diteresa iya meh jalai gining-gining. Nadai ga udah rembuh dia nadai ga iya meda bisi Rumah panjai orang tauka bisi mensia dipeda iya tauka bisi jelu dipeda nadai. Munyi burung nadai ke sunyi aja baka ke malam hari tang hari sigi siang meh. Jalai tudah gadai-gadai. Sekali maya tudah bejalai dia iya hari jauh bisi tepeda ke dua iku mensia. Tang. Bisi penyelai ya ke? Kini mensia atau bisi bemno sida buncu nyumbuh tu kini. Ko dalam saga mati randi. Jadi nadai runding bukai tu dah randi tu tadi. Ngai runding nadai mai runding ke nak manah dah. Engka nya oh engka kita mensia Sigi bisi rembus kitu ga. Ku iya sagam ati. Nyadi mansang tu ranggi ngelawa orang ke dipeda inya tadi. Tegal ka betanya dini menua sida bungsu nyumbuh. Tang iya enda nyadi ka betanya tegal bisi minta penyelai ba dua iku nya dipeda iya deh. Tambah agi, nyema iya betanya, nangika iya ngelanggar Penti Engkerabun ke diberi Manang Jaban? Laban ba Penti Engkerabun ke diberi Manang Jaban nya, kitai tu enda tau nyaut nyema bisi orang ngangau. Tang nangika tudah? Ngaika iya tu betanya lagi enggau temu orang dia, iya bisi enggau iya bisi rembuska iya tu, engka nya. Orang jai ke ni bala sida bunsu nyumbuh nyema iya betanya legi engkau enu langgar ngelanggar penti memali iya legi dah ni kitai nemu dah laban utai kelia menya nan sigi maioh menti memali pama kitai ngelanggar tau tulah kitai dah tau enda bisa utai ke dibun kitai nya. Tadi ke mata iya meh dua iko nya. Ke sigi nyengenda tubuh kitai mensia. Maya tudah ngemata seduai, dia entara siko ari orang nya bejaku, Unggal, nama aku tu tak bisi nyium bau anak mensia? Semak amai ba uto. Seraya idung sida dipeda ranggi ke singut-singut baka ke bisi mensium utai. Nya meh unggal jiku aku bisi mensium ba mensia tang nadai ke meda batang tubuh sida aya, ku Banyi. Nyadi, Banyi seduai jiku tu ukai mensia bala menyadi. Seduai tu mah ari bala peturun sida antu nyumbuh. Tang enti sida diau ba menua sida ba menua sida ke nur alai langit embuh tadi dah. Menua sida buncu nyumbuh empu dah. Batang tubuh sida tu dipeda baka mensia. Nyema sida tu embus ngagai menua kitai, mensia. Dia tubuh sida bebali nyadi jelu nyumbuh. Te sama mesai baka tubuh kitai mensia. Eh. Engka bau sida mensia ke bisi mansa beban kitai tu kini nya. Enda patut ke sida ulih rembus ngagai menua kitai ditu. Nyema bisi rembus. Enda meh nyawa sida lama idup ja meh kitai, ku Jiku seraya seduai mupuk jalai. Pengudah Ranggi ninga utai ke gerandau jiku Seloi Banyi nya tadi. Dia Ranggi baru nemu dua iku mensia ke dipeda nya tadi. Iya nya bala sida entu nyumbuh. Amai nasib belaku enda nanya tadi. Ti enda sigi mati aku tu dempa entu dua iku nya, ku saga mati Ranggi. Ranggi tu tadi lalu nitih jiku Seloi Banyi. Amai te nitip uta aja me Randi tu tadi. Laban ke enda nemu kini tuju pejalai seduai. Ukai tau ditanya, pama nanya legi mati ga legi. Kira bisi ga setengah jam Randi nitih jiku seduai manyi dia seduai te ngetu ba sungai. Ba sungai sigi bisi tu baka sungai ai kerangan tu dah mayuh batu tu. Amai manah ha rampa menua dipeda mata ranggi tu. Nyema kitai mensia ti neh nakal ati sigi talu nerejun diri kitai. Bai kerangan pemua rempa kerangan enti manah da kitai dah baka ai wong ai dah. Ti enggau bisi orang enda nemu nama ai wong ai dah. Ai wong nya ai terjun ku kitai kaban kitai ke laut dah ai terjun. Nyadi maya sida ke datai bai kerangan nya dia jiku seduai banyi lalu nyelam tama ai sungai nya ai kerangan nya tadi lalu nyelam laban bisi lubok siti dia. Lalu nyelam seraya mai tubang. Nyadi, Ranggi tu semina ngemata aja ba ngisi kerangan aja ulah seduai. Amat tak enda dipeda bala sida antu nyumbuh nya me Ranggi tu tadi tegal ngemisang kerabun diberi menang jaban. Nyadi, Ranggi tu nak nitih seduai nyelam. Nangi deka nitih akui nya kitai mensia nakal alah mai pengawa ngelama nyelam. Nalah pama sama nyelam legi endu pansong seduai iya legi tembu deh pama kitai nyelam bisi alun gelumbang pama kitai nyemerai ai sungai kini nyelam kini. Nangi ke tudah manah tudah nganti seduai iya badu nyelam duduk nganti tebing. Kenya ku runding agi tadi. Tang ba sagam ati Randi, irau ga ati iya laban engka lubok nya kini alai menua sida bunsu nyubuh deh endur rumah sida diau. Tang enda patut ke, enda patut ke bala entu sida bunsu nyubuh tu diau dalam ai. Semina ke temu Randi, ka bala sida antu ai aja ke diau dalam ai enda patut ke sida bunsu nyubuh sigi diau ke darat. Ba diau ba puchok kayu tau nyu bali diau ba dalam ai din ku saga mati ranggi. Nyadi langka aku nangka tu tulu nyadi. Ila ku nampong ba renggat ke lima belas kini cherita sida tu ila amat dalam ai nyin ka. rumah sida bunsu nyumbuh atau pun sigi bisi rumah bukai di darat nama pengawa dua iko nya ke dalam ai nyelam ke dalam ai seraya ke mai tubang tu dia kitai akan nemu ila jadi engka aku nangka tu dulu ha kita ke meda nya anang ndai ngan subscribe subscribe nya free nda ada bayar nda ada bayar orang free ja.